צוויי נעכטן דאס איבערלעבן צו רעבן סיון, און זעה איך דארט גאר א געמיינדע פון שלמה זלמן בלוי, א געמיינדע פון שיך סטאר אין מאנסי, וויזשניץ א געמיינד, וואס ער שאפט היינט די געלט פאר די קאווע מזונות דארט, עס קאסט פֿינף טויזנט דאלער א חודש, עס גייט אויס מענטשן קומען פֿיר און צוואַנציק שעה, כ'קען א ליטווישע בחור פלעג עס מאכן, ער האט חתונה האט פלעגן מיר זאגן די ביסט רעבן צו רעבנס הויז בחור, די חזקה האט קאלעקוט ער איז שוין נישט דא, האט מיר געזעהן שלמה זלמן בלוי האט עס איבערגענומען, א טייער אינגערמאן. ער דארף דעקן יעדן חודש פינף טויזנט דאלער, ער קומט צום ציון, ער בעט פון מענטשן אז אידן האבן הנאה, אידן ווערן געהאלפן, און זאל מען זיך שטארקן, זאל מען אריין טשיפן אין די אין די אין די אין די געלט פאר די פאר די מזונות און קאווע פאר טויזנטער אידן. שוין, ער שטייט דארט נאך געלט, און ער זעט דארט א איד בוים וואס זיך וואשן די הענט מיט די קוקיס, א איד א ספרדישע איד אן קיין בארד, און און ער רעדט מיט אים. רבי שלום זלמן בלוי, און שלום זלמן בלוי האט געהאט א פרעג, געהאט א פרעג דעם ספרד'ן שי' ט, ער איז אביסל עלטער ווי מיר זעהט אויס אזוי, ער זאגט אז ער ארויסגעקומען פון איראן ביי די צען יאר תשי ל ט, דאס הייסט ער איז געבוירן תשי ח ט, ניין די סעווענטי ניין זאגט ער איז ארויסגעקומען פון איראן, איך האב שוין בר מצוה געהאט דא אין ניו יארק, ער וואוינט היינט אין לאג איילענד, א איד א שומר תורה ומצוות א טייערע ספרדי שי' ט.

און און און איך גיי צו אים און איי סעי אים מיי מערי אף מיי דאטער, מיי פירסט דאטער, ער זאל מיך העלפן מיט געלט, און הייבט מען אן צו געבן עצות ווי הער בראדער אין לאגאס דורך דעם שאלס קעיט אז דער קרוב קענסט בעטן געלט אז יענער קרוב קענסט בעטן געלט, ער געבט מיר עצות, איך בין געווארן זייער צובראכן און איך בין געווען דא אין ריבניץ איך ווייס איך אדורכגעפארן צו טאקע אריינקומען וועגן דעם מתפלל זיין. און ער האט זיך אויסגערעדט די הארץ, ווייסט מען ר' שלמה זלמן בלוי כ'האב מיך אויסגעגעבן, כ'האב אים פארציילט די מעשה, און ר' שלמה זלמן בלוי זאגט אים, לאמיר גיין מספר, זאג מיר דערנאך פון דיין פעטער, דיין פעטער הייסט דער רייכער פעטער, ער האט נישט געזאגט אפילו מטכ ש, נישט קיין חילוק, און ער וואוינט אויך אין לאנג איילענד, דיין פעטער הייסט אזוי און אזוי, ר' שלמה זלמן בלוי גיי מספר זיי וועלן ציען דא א איד ער מאכט חתונה אן טאכטער.

און איך זאג אים, איך האב דיך געפאלגט, כ'בין געגאנגען צו די בראדער אין לאו, כ'בין געגאנגען צו דעם שוואגער, צו די בחורים, ער וויל מיר נישט געבן, כ'האב נישט, כ'מאך חתונה מיין טאכטער, וואס? שלעפט מיר אויס א טשעק, עפעס האב איך געטון, וואלט איך געהערט נישט גארנישט, ער האט גערעדט צו מיר ווי א הונט, צוואנציג טויזנט, צוואנציג טויזנט, ער ווייזט מיר מיט אזא שמחה. ס'איז אמאל אמאל אמאל אז דו דער אייבערשטער קארנערט א מענטש מיט געלט, געלט איז א זאך וואס מענטש ווערט מורא'דיג געקארנערט אבער אבער ס'איז א טשעלענדזש אבער מ'דארף מתפלל מ'דארף געדענקען בראש הקדוש דער אייבערשטער האט די געלט, מ'גייט צו קברי צדיקים צו מ'גייט סתם אזוי קען מען זען גרויסע ניסים, מ'דארף זיך העלפן אז ס'זאל אנקומען גרינג ס'זאל אנקומען בנייקלס, א חלק פון די חבד משיח גייט ארויס קלאר אין גמרא אז פאר משיח וועט קומען א יוקר יאמער. אלעס גייט זיין מורא'דיג שטייט ארויס קלאר קלאר אין חזל איינס ווען די משיח וועט קומען וועט מורא'דיג טייער ווערן יעדע מאכל און צוביסלעך ווערן דא און די אייער די פלייש אלעס אלעס ווערט משוגע טייער א היט א רעקל יעדע זאך און מענטשן פלאגן זיך געפערליך און די פארלירן פארלירט דזשאבס אז מען דארף פארגעסן דעם דזשאב אויב די דזשאב קען מען פארלירן דעם אייבערשטן קען מען נישט פארלירן טאמער א גרויסן באשעפער. נאר מיט אמונה און נאך אמאל אמונה, אמונה אין בורא עולמים.